Prowd iawn o bawb nath gystadlu a dysgu'r darne. Diolch i'r athrawon hefyd sy 'di bod yn hyfforddi ac yn annog y bobl ifanc 'ma i gystadlu ac i gefnogi yr Eisteddfod. Mae mor bwysig ac ma' cystadlaethau, ma' steddfoda, ma'r profiad chi'n ga'l, a ma' hwn yn rwbeth newydd yndyw e, profiad ar-lein, ond mae gyd mor werthfawr a mae'n werthfawr i chi nawr a bydd e'n werthfawr mewn blynydde i ddod. Wel, fel ddwedes i, cystadleuaeth arbennig o dda. Doi grwp falle yn dod i'r brig yn yr ail grwp, Iolo, Ayla, Katie a Steffan, ond yn cyrraedd y brig, y grwp cynta yn yr Eisteddfod eleni, a llongyfarchiadau mawr iawn iddyn nhw. Yym, yn drydydd, Millie, ac actio da, gwyneb da, o'n i 'di mwynhau perfformiad Millie, oedd hi'n amlwg yn deall y gerdd.

Oes raid i mi ddarllen a chlywed yr hanes am grio o'r gormes yn Syrie draw? Oes raid i mi wrando ar fwletin radio am blant bach di-gatref yn llwgu yn hangol Y baw? Mae'n rhaid i mi wrando, mae'n rhaid i mi gofio, ac wrth gydem daimlo, mae'n rhaid i mi estyn fy llaw. Yn ail, mae'r i fflur, amseru, a llefaru rhwydd iawn, llefaru cynnil a diweddglo hynod o effeithiol, oti'n agos, agos, Mari, at y brig. Ystafell fewnol. Mae gen i ddyfnder na fyddai'n ei ddangos i'm ffrindiau'n aml iawn. Rhyw ddistawrwydd sydd y tu hwnt i'r miri. Yn ddyfnach na thrio bod yn ddiddorol. Mae'n ystafell o ryfeddodau yn y fi go iawn, sy'n llawer mwy cyffyrddus fel hen slippers. Ond mae'n brifo gadael pobl i fewn i fanno, rhag ofn iddyn nhw adael ystafell mewn chwip o dymer un dydd, gadael llanast ar drws ar agor i'r oerwyn sy'n sobri. Ond mae'r ystafell yno, y tu ôl i'r llygaid, ac mae'n lle braf, nid fel y tu allan lle mae'n rhaid bodloni bod yn galed, dilyn rôl fel mae'r mêts yn disgwyl. Ond ar ddiwedd y dydd, pan does neb o gwmpas, Caf gilio yno'n dawel ac wynebu neb ond fi fy hun. Y fi sy tu ôl i'r llygaid, y fi rwyt ti, efallai, yn gallu weld. Yn y wobr gyntaf i Trystan Bryn Evans am berfformiad hoffus, perfformiad hyderus oedd yn dangos, wel, lot fawr o ddawn. Fy nhw-fe. Draw yng nghwm fy medrwm i yn gynnes, y mae gen i ddw-fe, a chant o ddefaid a sêr y nos arno'n haid. Hwn yw cais-gwâr cwsg o hyd. Dw fe breuddwydio hefyd. Pan wy'n oer, ei lapio wnaf yn dyn, dyn, dyn amdanaf. A phan ddaw'r dydd, rwy'n cuddio yn y den o dan ei do. Rhag stŵr mam grac, rhag storm gre. Fy nhi haf yw fy nhw fe. Lle rhag y lleill yw'r gell hon o gyrraedd brodyr gwirion. Lle bach crand, fy nghyfandir, fy nghwtsh rhag cryfangau hir, fy nyth heb ofn, ni waeth be! Fy nefoedd yw fy nhw fe. A fel wedes i, llongyfarchiadau mawr i chi gyd a diolch i chi am gystadlu a a daliwch ati, ewch mlaen i ddysgu rhagor o gerddi ac i gystadlu mewn rhagor o eisteddfodau. Ond, fel hyn mae yn drydydd Milly, yn ail Mari Fflur ac yn gynta Trystan Bryn Evans. Llongyfarchiadau!